Discover a world of goodness at Good Earth. Filli Malta u filli Sqallija. F'Knockabout Sicilia tal-lum ser iwasslilkom ideat biex intom tqattgħu vakanza viċin in-natura kemm filgħodu kif ukoll bil-lejl. Illum ser naqsam magħkom possibiltajiet differenti li toffrilek Sqallija għall-camping u b'avventura bħal din ma setax ma jonqosx li jkolli miegħi lill-ikbar ħabib tiegħi, Milo! Tlaqna minn Pozzallo u ser insuq lejn Ispika Belt fil-provinċja ta' Ragusa, Sqallija. Se nsuq lejn il-kosta sabiħa ta' Xlokk, fejn ser insib sit li joffri esperjenza trankwilla u immersiva fin-natura, flimkien mal-kumditajiet kollha li jkollok bżonn, U f'għoxrin minuta ser nasal f'żona għall-camping b'differenza. Glamping fi Sqallija joffri taħlita bejn kumdità u natura. u jirnexxilek tara l-pajsaġġ sabiħ ta' din il-gżira. Fil-fatt dawn il-campsites ħafna drabi ssibhom allestiti b'tined bi stil jew inkella kabini li joffru komdità assoluta u lussu. Is-sit tal-glamping huwa ddisinjat biex joffri bilanċ perfett ta' kumdità u natura. Il-mistiedna jistgħu jgawdu minn firxa ta' kumditajiet. Hawnhekk, kull akkomodazzjoni għandha żona privata tagħha, ġnien żgħir li jipprovdi spazju paċifiku u trankwill. Jekk kemm-il darba tippjana vakanza bi stil ta' camping jew glamping, ma jistax jonqos li l-kelb tiegħek jakkumpanjak u jiġi żgurat li l-pet tiegħek jiġi ttrattat daqs l-aqwa mistieden, l-iktar mistieden stmat. Hekk irid Milo, eh? Dan ifisser li int tista' tgawdi l-vakanza tiegħek mingħajr ma tinkwieta dwar restrizzjonijiet għall-pett tiegħek jew li trid issib pet sitter u tħalli l-kelb warajk id-dar. Il-ġnien privat huwa żona sikura fejn il-kelb tiegħek jista' jgawdi u jilgħab. Għall-arja friska. Kif tistgħu taraw Milo qiegħed fis-seba' sema. Jekk kemm-il darba tagħżel li tagħmel esperjenza ta' camping jew glamping hawnhekk fi Sqallija, l-opportunitajiet għal mixjiet u passiġġata huma infiniti. Issib ħafna trejqiet imħaddra fejn inti tista' tqatta' l-ħin tiegħek. Fi Sqallija ssib diversi trails fin-natura, mixjiet paċifiċi u xeniċi. Dawn it-trails huma perfetti biex tgawdi l-flora u l-fawna differenti ta' Sqallija, bil-kelb tiegħek ma' ġenbek. Tista' timxi minn ġo għelieqi bi fjuri selvaġġi, mogħdijiet taħt id-dell tas-siġar jew tul nixxiegħat żgħar. Fiż-żona fejn ġejna glamping jien u Milo, issib spjaġġa bi granelli. Il-Bajja ta' Granelli hija magħrufa għar-ramel dehbi fin tagħha. Il-bajja hija inqas kummerċjalizzata meta mqabbla ma' xi bajjiet Siċiljani oħra u allura toffri ambjent aktar trankwill u naturali. Il-bajja għandha ilmijiet ċari u baxxi li huma ideali għall-għawm u attivitajiet oħra fl-ilma, fosthom kite u windsurfing. Il-bajja toffri spazji miftuħa, ideali għal Milo biex jiġri liberament waqt li jien ingawdi l-veduti panoramiċi. L-ilmijiet ċari u baxxi huma tajbin ukoll għall-klieb li jħobbu jilagħbu fl-ilma, bħal Milo. Meta timxi tul din il-bajja, Int ser tesperjenza s-sbuħija kostali u tiskopri rkejjen sbieħ li ssib biss matul ix-xatt. Il-mixjiet u t-trails li hawn fil-madwar huma mill-isbaħ, speċjalment fiż-żona ta' Spjaġġa di Granelli, kemm jekk tagħżel li timxi tul il-kampanja jew inkella fuq ir-ramel viċin il-baħar, l-esperjenza tiegħek tkun vera viċin in-natura, mod mill-isbaħ kif tassorbi l-veru sbuħija naturali ta' Sqallija. Vakanza fit-tinet jew kabini tal-injam hija spirata mill-Ewropa ta' fuq u l-Amerika, li ġib magħha sostenibilità ambjentali profonda. Tibda mill-għamara sostenibbli, fejn ma jintuża l-ebda plastik, iżda injam jew materjali riċiklati li huma kollha bijodegradabbli, b'dettalji ta' disinn sottili li jamalga perfettament man-natura. It-tined iddisinjati b'lussu, jinkludu kmamar tal-banju u kċina, sodod kbar u spazjużi. Glamping huwa kuntatt dirett b'rispett man-natura, kollox immirat għall-esperjenza unika u mimlija faxxinu. Wara li tkun garajt il-ballu ma nafx kemm-il darba bit-tama li Milo tispiċċallu l-battri, ma jkun jonqos xejn ħlief li tpoġġi bilqiegħda u tirrilassa ftit biex iġġib l-enerġija lura, tosserva l-panorama u tgawdi aperitif. Kif tirfes fuq dan it-tarazzin mill-ewwel tilmaħ dawn il-bankijiet li donnhom jibdew jgħajtu ismek biex tiġi bilqiegħda fuqhom u tirrilassa. F'dan l-ambjent sabiħ kelli l-opportunità li nduq tomiet awtentiċi sqallin li jitkabbru direttament fl-eliqi privati tas-sidien. Tomiet li jmorru perfettament mal-atmosfera. Il-favorit tiegħi iż-żejt taż-żebbuġa, però tajjeb li ngħidu li ma naqasx il-ġobon u ħobż frisk. Dawn spiss ikunu akkumpanjati minn żebbuġ u ta' dam imqadded. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' reklami, kif niġu lura hemm xi ħaġa oħra tistennieni biex żgur inkompli nirrilassa. Eqgħu hemmhekk. Knockabout jirringrazzja lil Għandi appella likom is-segwaċi ta' Knockabout Sicilia fl-imkien Mare del Mar. Irrid nisma' minn għandkom min fl-opinjoni tagħkom jaf jagħmel l-itjeb ftira biż-żejt. Idħol fil-paġna tiegħi ta' Facebook u imbonniċi.tv Sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Red Elmar u kkummentali b'isem u kunjom il-ħabib jew familjari tiegħek li kapaċi jagħmel l-itjeb ftiera biż-żejt. Qed nistenna mingħandkom.

Immaġina tkun f'kuntatt komplut man-natura, 'il bogħod mill-ħsejjes tal-belt, tisma' biss hawnhekk l-għasafar u l-weraq jiċċaqlaq. Jiena ħtaft l-opportunità u biex żgur nirrilassa, issa ħa nagħmel massage. Milo qiegħed kwiet

Camping fis-Saqallija huwa mod mill-isbaħ u mill-iktar popolari kif tista' tesperjenza iżbuħija ta' din il-gżira fil-waqt li tkun f'kuntatt dirett man-natura. Però jekk kemm il-darba tażel li tagħmel esperjenza ta' glamping jew camping importanti li inti tkun konxju tar-regolamenti u l-liġijiet sabiex dejjem ikollok esperjenza legali u sigura. Biex żgur din l-esperjenza ma tkunx monotona, jien iddeċidejt li nqanqal naqra l-ispirtu kreattiv tiegħi. Bl-ewwel sensiela ta' Knockabout Sicilia aspirajna lil koppja żagħżugħa Nicolette u Giuliano biex jagħmlu avventura fi sqallija ta' tliet ġimgħat. L-inspirazzjoni tagħna li mmorru Sqalija kienet hija li Sqalija da vera viċin tagħna u ħassejna li hemmhekk kien l-isbaħ post li nibdew. Il-ħaġa li tqum fil-ħodu u tara daw il-veduti mill-isbaħ u l-bot

Glamping fi Sqallija joffri taħlita bejn kumdità u natura u jirnexxilek tara l-pajsaġġ sabiħ ta' din il-gżira. Fil-fatt dawn il-campsites ħafna drabi ssibhom allestiti b'tined bi stil jew inkella kabini li joffru komdità assoluta u lussu. Jiena ħtaft l-opportunità u biex żgur nirrilassa, issa ħa nagħmel masaġ. Milo qiegħed kwiet, rieqed, jieħu l-mistrieħ tiegħu u hekk It-tnejn li aħna nkunu qegħdin ingawdu. Fi Sqallija ssib diversi trails fin-natura, mixjiet paċifiċi u xeniċi. Fiż-żona fejn ġejna glamping jien u Milo issib spjaġġa bi granelli. Il-bajja ta' granelli hija magħrufa għar-ramel dehbi fin tagħha. Il-bajja hija inqas kummerċjalizzata meta mqabbla ma' xi bajjiet Siċiljani oħra u allura toffri ambjent aktar trankwill

Camping fis-Sqallija huwa mod mill-isbaħ u mill-iktar popolari kif tista' tesperjenza s-sbuħija ta' din il-gżira filwaqt li tkun f'kuntatt dirett man-natura. Però, jekk kemm-il darba tagħżel li tagħmel esperjenza ta' glamping jew camping importanti li inti tkun konxju tar-regolamenti u l-liġijiet sabiex dejjem ikollok esperjenza legali u sigura. Fi Sqallija, camping huwa ġeneralment permess f'postijiet ta' kampeġġ uffiċjali magħżula. Uħud minn dawn il-postijiet ta' kampeġġ ikunu mamra b'faċilitajiet iġeniċi u showers. Dawn iż-żoni ikunu konformi mar-regoli tas-sigurtà u l-protezzjoni ambjentali kollha. Il-kampeġġ barra siti uffiċjali u regolamentati fi Sqallija ġeneralment mhuwiex permess. F'ħafna żoni huwa llegali li tarma tined fuq bajjiet, f'riservi naturali jew proprjetà privata mingħajr permess. Lura l-esperjenza tiegħi u ta' Milo fi Sqallija glamping biex żgur din l-esperjenza ma tkunx monotona, jien iddeċidejt li nqanqal naqra l-ispirtu kreattiv tiegħi. Fuq it-terrazza panoramika kelli l-opportunità li niltaqa' mal-artista Santina. Qasmet miegħi għarfien dwar stil ta' arti u teknika li toriġena mill-Ażja bl-isem ta' Boro Boro. Din hija forma ta' arti antika li tiffoka fuq l-użu kreattiv ta' drappijiet u materjali riċiklati. Aktar minn sempliċi teknika tal-ħjata, Boroboro hija filosofija li tħadden l-imperfezzjoni u tiċċelebra s-sbuħija tat-tessuti. Din il-prattika tista' titqies opportunità biex wieħed jesplora l-kreattività persunali tiegħu f'ambjent naturali. Bl-ewwel sensiela ta' Knockabout Sicilia aspirajna lil koppja żagħżugħa Nicolettu Ġuljano biex jagħmlu avventura fi sqallija ta' tliet ġimgħat. Tul dawn it-tliet ġimgħat fi sqallija bil-camper van tagħhom, Nicolettu Ġuljano saqu tul il-kosta ta' Sqallija. Però Qegħdin jippjanaw xi avventura għall-futur din il-koppja żagħżugħa? Il-vjaġġ u trasformazzjoni tal-van ta' Nicolettu Giuliano beda b'ħolma sempliċi. Aktar ħin flimkien, aktar avventura u inqas inkwiet. Il-ħsieb li jibdlu van antik f'camper twilet f'mumenti diffiċli, imma malajr sar il-bidu ta' kapitlu ġdid mimli tama. It-trasformazzjoni damet tliet snin u ma kienet faċli xejn. Covid u Brexit ħarbtulhom il-provvisti u kkundannawhom jerġgħu jippjanaw u jibdew mill-ġdid aktar minn darba. Iżda minkejja kull sfida, ma qatgħux qalbhom u komplew mixjin 'il quddiem. Mumenti emozzjonanti ma naqsux tul it-trasformazzjoni tal-vann. Giuliano u Nicolette qasmu magħna l-iktar mument speċjali. Waħda mill-affarijiet emozjonali li dajna waqt li konna nagħmlu l-van kienet li sibna kart kommemorativa ġol ventijiet ta' dan il-van. U fuqha kien hemm isem ta' kelb li kien tas-sit li kien taqbel il-van. U din żammjena bħala tifkira, ġifieri Being li aħna nħobbu l-annimali, nħobbu kli speċjalment, dan l-isem li kien hemm fuq il-kid Bobo u semmejna l-vanna lih. L-ispirazzjoni tagħna li mmorru sqalija kienet hija li sqalija da vera viċin tagħna, minn dejjem ħassejna li Għandna konnessjoni ma' Sqallija peress li Ġuljano nofsu Sqalli u apparti minn hekk peress li Sqallija hija viċin kienet xi ħaġa faċli għalina bħala l-ewwel trial run tal-vann. Minn dejjem kienet ix-xewqa tagħna li jkollna xi ħaġa flimkien. Għall-bidu konna ngħidu Tgħid nagħmlu nagħmlu garaxx, nikru garaxx, peress li jiena mill-Mellieħa u huwa minn Marsaxlokk minn dejjem kienet vera diffiċli niltaqgħu midpoint. Dak iż-żmien kont għadni ma nsuqx u isna dejjem sibniha vera diffiċli. U darba spontanjament għedna ok, nagħmlu camper. Għal-bidu kienet xi ħaġa kbira u drastika bdejna ngħidu ma tgħid nagħmluha, tgħid le. U dak iż-żminijiet kien hemm ħafna kien ħafna nies barra minn Malta kienu qed jagħmluha, jiena kont qed infittex fuq il-medja soċjali, nara ħafna koppji jagħmlu l-istess ħaġa u inspiratna bil-kbir. U aħna minn dejjem konna nħobbu s-safar. Per eżempju, konna nħobbu morru nsifru, mbagħad tmur ġo hotel, u mbagħad terġa' suq ħafna, terġa' tmur ġo hotel ieħor, imma qatt ma qisna ma konna kontenti assaġġ bija dis-sitwazzjoni, dejjem ġor raħal, dejjem u aħna minn dejjem ħobbu n-natura. U ħsibna li hija opportunità tajba li nibnu kamper u mmorru fejn irridu bażi kamper tilqumu fl-isbaħ veduti li tista' tixtieq. Moment li qatalna ftit qalbna kienet li l-ewwel darba li konna sejrin il-Sqallija kien hemm il-wildfires u konna jisna qed nibżgħu bdejna ngħidu l-ewwel darba li mmorru ħammorru f'dak il-periklu. Tipo nkunu għaddejjin minn ġo highway jew xi ħaġa tipo jkun hemm in-nirien x'ħa nagħmlu. U ridna li l-ewwel darba li mmorru Sqallija ma kinitx ħa tkun ideali għax konna ħa nibża' u kien ikun hemm dik it-tip ta' anzjetà żejda. U mbagħad iddeċidejna li mmorru s-sena ta' wara. Ir-rotta tagħna bdiet minn Pozzallo u ġbidna lejn il-Lvant U f'xahar u nofs irnexxielna nduru mal-kosta kollha sabiħa ta' Sqallija. Żewġ memorji li għandna li huma vera memorabbli kienu li meta jkollna din tilgħin letna u l-van, in-natura tal-van tagħna huwa van antik. Allura il-magna tagħna ma tantx daqshekk b'saħħitha. Waqt li konna din tilgħin it-telgħa beda jieqaf, ovvjament Jien ippanikjajt. U jibqa' na iktar kalm imma jien ippanikjajt. Beda jieqaf, sibna l-għajnuna mant l-isqallin, fortunatament, u ftit ftit tlajna. Għax inti għedt li konna relax. Jiena dak il-ħin demmi jbaqba' ġo fija kien, imma ovvjament dak il-ħin nipprova nżomm kalm biex nipprova nagħmel xi ħaġa memorabbli mill-isbaħ. Iżda mbagħad sarfet għal xi ħaġa vera vera worth it għaliex kif tlajna 'l fuq kienet waħda mill-isbaħ Fażijiet ta' safra tagħna. Il-ħaġa li tqum filgħodu u tara dawn il-veduti mill-isbaħ u 'l bogħod mill-ġenn ngħidlu jiena u 'l bogħod mill-kostruzzjoni hija xi ħaġa li vera nħobb, li vera anzi nemmen li hija ta' saħħa l-bniedem.

Għalik li qed tara Knockabout Sicilia, għandi appell flimkien ma' Pearse Piegard. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Pearse Piegard u ikkummentali b'dik il-kelma li qed nistenna minn għandek, il-ħjiel, ħa ssibha fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv. Dak il-kumment u dik il-kelma li tħallili tista' toħorġok rebbieħ grazzi għal Pearse Piegard.

fi tmiemha, però nassigurakom jien li din mhux ser tkun l-aħħar esperjenza ta' dan it-tip għalina. Għiduli intom xi trid iktar milli tqatta' ftit ġranet daqshekk viċin in-natura, tirrilassa u fil-kumdità. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Saħħa, għidilhom ciao!